Mr Achilli, Hello. Ah, yɛhu wɔ social media da. Ɛnɛ ne wɔ first time a yɛde hu wɔ social media. Yes. Na ɛnsɛm bebree kɔ so wɔ social media a ɛpɛ sɛ ɔso kyerɛ w'adwene. Yes. Because yɛne wodi yɛde yɛne wodi nkɔmmɔ wɔ mfikyire but yɛne nni nkɔmmɔ wɔ social media so da. Yes. Ɛnɛ ne wɔ first time yɛpɛ sɛ yɛbusa wo. Ɛyɛ agradaa ne osu bɛn pantɔkwa a ɛkɔ so no. Yes. Ɛyɛ wɔ so nimdeɛ a wɔ no. Yes. Ɛnsɛm bɛn paa na wobɛtumi akan dɛn afa because ntɔkwa bebree wɔn mmienu nyinaa so sɛ wɔn ayɛ dɛn. wɔn asakyera deɛ paa na bɛtumi aka afa ho ok wei deɛ anɔpa yi mɛgyina hɔ ansa mɛkasa no mɛkyie ɛtiefoɔ kyɛ ɔman mu nipa nyinaa yɛ mpanimfoɔ amampanifoɔ a aba ɛkɔ ne ɔma ɔmte ase nyinaa na mekyia asase wura ɔtumfoɔ ɔpemsoɔ abɛbio nneɛma pa a ɛwɔ ne tirim no ɔmfa mmoa youth mɛsɛ akyia chief limam ɛne asofofoɔ adbook shop ɛne reverend ɛne ɛɛ asɔfofoɔ nketewa nyinaa, mewie a mekɔ nananom no ase, mekyia Nana Somakwahene ne nsuo ne kwae berɛ tu atwa mu ahyia nyinaa ne abo aboboa ne abotan a ɛwɔ mu nyinaa. Ɛɛ ansa mɛkasa no, Owusu Bɛmpa, ɔyɛ sɔfo ɛna that time na Agradaa so yɛ dɛ, na ɔno nso yɛ suman ɛna na ɔyɛ dɛ ɔsom. na menim sɛ tama na ɔyɛ kɔnfoɔ no koraa no ɔkɔɔ su bɛmpa asɔre koraa kɔtoo nom kɔdi adanseɛ wɔ hɔ mmerɛ bi koraa no social media sɛ ɔka biribi koraa sɛ de ba yare ma wosu bɛmpa bɔ mpaeɛ ma ne yɛ dɛ ne ho tɔɔ no na ɛsi dɛn na ɛwie akyire no akɔyɛ ɛpootwa ɛyɛ atɛmdidie hwɛ ɔyene ma menka biribi nkyerɛ mo ɔman sɛ ɔsi nyɔnko a ɔtan Osu bɛn pa enim agradaa ne twotwo mu ntwo no no? Agradaa so onim osu bɛn pa ne twotwo mu ntwo. Na always bia no ɛkɔyɛ nkwalaa bi a odi wei akyi wei afa ɔwɔ wei afa sɛ baako pɛ gyae na ɔkɔ wei camp a na wastate sɛ ɔka ne ho asɛmbɔ no kyerɛ no sɛ wate aseɛ saa na ɛkɔ so kɔ agradaa sei no ɔte ne fie hɔ no Ɔwusu bɛn pɛ aduane a ɔte ne fie hɔ di no, ɔnim. Ɔwusu bɛn pɛ so no, agradaa so no, ɔrebu nipa ɛyɛ ayi nyinaa no so no, ɔyɛ dɛn, no ɔnim. So wagye aseɛ?
Tama na ɔbu nipa mpo no, na ɔpɛ n'asɛm sɛ ne nua baa no no.
Ɛna mekyerɛ wo sɛ nnipa bi na ɛhyɛ aseɛ ɔyɛ dɛn, ɔyɛ saa. Na hwɛ, ma menka bi nkyerɛ me nua baa agradaa. Ɔyɛ me maame. Because ɔbaa deɛ, wiase Nyankopɔn bɔ ma ɔbaa. Nti wɔ Ghana koraa ɛsɛ asase yɛ a wokɔ Amerika ɛsɛ mada Amerika so wate aseɛ na agradaa adeɛ baako a na ɛyɛ mɛyi ne sɛ Bible sɛ deɛ wafa asɛm no afa de afa asɛm pa ɔno sɛ nka ɛnya asɛmbɔ no biara ɛnya asɛmbɔ no biara ɛdɛ mfiri ne ho because tama sɛ bi kafra kyɛ na ɔsom bosom no na wosɛ wɔ afɛdifoɔ tenabea na ɛnyɛ no na ɛkasa fi na na woka ɛna ɔfra nyame wode bible hyɛ wo ɛso ama ɛdɔm no nyinaa wɔn a wɔn sɛ wɔn bu wɔn ɛne wɔn a wɔn wɔn nyinaa yɛ nyinaa ɛka bi sɛ wasofa nyame na si dɛn na afei de ato mpo atwa atam didie ɔba besia na sɛ osi di ɛtɛm ɛwɔ social media so etu sɛ ɔfa bible sɛ ɔkɔ broadcast ahomakye bi kɔka nyamesɛm a wɔn na bɛsɔre ahomakye tie wo anaa sɛ wokasa wo preach wɔ social media so a wɔn na bɛnya adagye tie wɔ kɔso astate biem.
wɔn sɛ wɔsuro bɛmpa na ɛkeka no wɔn wɔn wɔn wɔn sɛ wɔasakyera no nti na wɔn keka no wɔn hwɛ ɛfeɛ ɛfeɛ akyi no ɛni abofo sɛ wofi wie a abofo ni hɔ biem wafa nyame na ɛsi dɛ biem na kristo no koraa na sɛ bi krafa kyɛ ɔbɛ wie ase a wɔammu nipa da wɔanyɛ sika gari da fa sika bɛgye sika da wɔanyɛ man woman da ɛna mo gold hyɛ baabi mekotoa mu obi wanyɛ wanyɛ bi da no sɛ wate aseɛ ɔno mpo yɛ di natam ɛsɔ paa no na nti sɛ wo a wobu obi wo a matwofo de okyi yɛ bu nipa ɛbɛ social media so ma nipa wu a wasakra ne yɛ ni watɛm na na kyerɛ sɛ wasakyera koraa na nti na ɛwɔ so yɛ di na kana no tum
wadwe sakyera no yɛ anotum obi meka sikita wadwe ka adwe adwe sakyera ho ɛne obi a so ho ɔka na no tum na ɔdwene Nneɛma dada no a wayɛ no nyinaa no, ɔyɛ dɛ, oyi n'ani firi so, na ɔfɔkɔ so deɛ ɔpɛ sɛ ɛwɔ n'anim. Cause Kristo ne Paul, Paul sei na ɔyɛ Agrada line no bi, azan asɛm ne saa nneɛma no bi, ɛna ɔsakraeɛ no. Paul sakraeɛ yɛ ante sɛ wakɔgye baabi ɛto ma ne.
Ne yɔnko sɔfo bi a. Peter mo, Paul mo, Andrews mo, John mo. gyami kɔ ate ase ɔno n'adwuma na ɔbɛyɛɛ no sɛ mefiri efficient a mɛkɔ ha mefiri efisɔ a mɛkɔ ha mefiri roma mɛkɔ ha mɛkɔ ha saa na ɛwɔ n'ani so eti agrada koraa no menim sɛ nka ɔsakra yie koraa no nka ɔbɛyɛ dɛ nka schools atwa ghana man ho hyia youth no so wɔn ne actors na ɛwɔ mu no ka ɔbɛgada wɔn na ka bi a fellowship bi kɔ so na ɔbɔ word na ɔkasa ɔkasa na ɔwusu bɛmpa ɔyɛ sɔfo. Mm -hmm. so ate ase ɔno dɔfo no anim o ɛna ɔso wɔ nkwadaa bi wɔn asa asere wɔn ano gbegbegbegbegbegbegbegbe sɛ bi ka fɔ kyɛ nka mo nua baa no na nka mo pɛ. nti na ɔpa kyɛ sɛ nkwa ɛɛ de agradaa yi no o sɔpɔtɔ na sɛ. mɛ sɔpɔtɔ na mɛ mɛ tu no fo so nka na no tum. ɔyɛ ɔbaa ɔyɛ ɔbaa mm. bɛrima na ɛda wɔkyi ɔbɔ korɔ no no ɔbɔ korɔ no no ɔkɔ ozu bɛ mpa hɔ a na ɔma ne sika no bi ɔkɔtɔ ɔlɛhyɛ ɔba afɔdeɛ. that time ne presi no ɛne sika no bi kura yɛn de ɛnkɔ bie mu nti obetuma sɛ saa sika no ɛnkɔ no kura ho yaw. because ɛsɛ wusu bɛ ɛɛ agorɔ na kan sɛ wusu bɛ mpa ɛna ɛɛ nyankopɔn so nti ɔna na ɛkata nso but minnu adokɔ nti ɛna wɔn nso bɛ fɛ nyankopɔn adane ntɔkwa ama dua abo nyinaa. ɛyɛ adwuma. nti ase o. ɛyɛ adwuma ɛna wɔn hyehyɛ maa yɛ mhm. hwɛ agorɔ na kasa ne mu no beebi ɔka sɛ wusu bɛ mpa nyame nyame nyame sɛ bie ne ne so. ɔnyɛ sɔfo biara na ne ba bi kura na ɔyare na ɔsɔ bɔ mpaeɛ no maa ne nyinaa no ɔboa ɛfɛ ka bɛnsi no kɔdi yɛ. bàtò nso bɛmpa so ka no na asɔre dɛm sɛ dá akora na ewu. o oh, na akora ewu a nti nti ni bi ase ghana ha ne agrada bɛɛ ewu a sɛde agrada si tie ɛtikɛ yɛ mi twɛn to sɛ akora ne da hɔ kora ne yɛ nya ne no. dɛm ke wate ase ɔhɔ de deɛ ɛyɛ moguo ɔma asɛm na ɛfotuo atɛmdidie na meka no hwɛ kwan ma meka sɛm kyerɛ wo ɛsɛ sɛ puduodwo a nakrama yɛ dɛ ɛnyɛ dabrɛ mhm. so ade aseɛ sɛ nkwadaa no gyina agrada atam didi a agrada so bɛyɛ dɛ ɔbɛyɛ din kɔ wotumi fa ɔbaa ntoto ɔbaa akoma ntoto bɛrima deɛ ho
because ɛma yɛ adeɛ a adeɛ ne ma yɛ koraa na ɔmu hyia ɛna ɛbɛma so adeɛ ne ba ne ɛti kɔ akyire ne ɛfa ho adwene kɔ so yɛ sɔfo wɔ dɔm Wei so yɛ wiame agada kora de mefa ne sɛ ɔnsakrae o ne bosom ne yɛbubu sɛ wade aseɛ tumi no adeɛ wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ wonim ana o sɛ tumi deɛ ɛsensɛn hɔ mhm. ɛna ɔno ɛna ɛso ogya bɛna meni ani ntumi ne menka sunsum asɛm mhm. ba deɛ ma meka ne sɛ obi ɔsakra yɛ ɔdi mfi ɛnasɛe six months koraa ɛti sɛ ɔka no obi di watɛm ɛna ɔso na ɔso wasakra ba 20 ɔsɛ mpa ma meka sɛ bi nkyɛ yɛ kuma ase no ne anim ɔyɛ nane yɛdidi wo no ase ansa na wokɔ akra a cause bible sɛ mɛmi nka asɛm ntia de nyame ahyira no bɛyɛ nea nyame ahyira yɛ yɛnim kasa no bi nhyɛnkyɛn yɛtumi yɛ bi yɛtumi kasɛm kyerɛ obi ma ne kɔ ɛkɔyɛ ma ne bɛm na ehu ɛna ahyɛ nipa bi mu sɛ obɛgyina abɔntra ka me bi na osuo sɛ ɔkɔka no amema a yɛbɛsopa no ɛma no mu ntumi nka ɛna yɛ nyinaa asɔfoɔ kɔ sɛ bible yesu kɔ no ɔse dɛ mɛsoma ho kronkron ama no aba mo so Ɛba mo so a, mobɛyɛ dɛn? Mobɛyɛ m'adansefoɔ
akɔsi wiase yɛ. Enti sɔfo bi a ɔbɛgya abɔnten aka sɛ gbagba gbagba bi anu ahoro kronkron wɔ ne so. Mhm. Ɔno ara ne laa bi na ɔyɛ. Nti agada sei no, ɔno wɔn kronkron nya mfaa no yie. Sɛ afa no yie a, nka deɛ wɔn ka nyinaa nka ɛbɛyɛ mpaebɔ ne nnaseɛ nnwom. Kɔ dabi dabi dabi dabi. Ete, ɔno ti a mebi mmiri mu agrada no mebiri mu wusu bɛmpa no. Mhm.
Yes. ɛtɛ mi bere mu ɔwusu mɛmpa no kɔ agradaa sɛ ɔsakra wɔ ɛni sɛ ne firi susua onyame mu hwɛ yɛ yɛ abere wɔ asɛms of god o yɛ yɛ susua ɛkɔ bɛka kyerɛ ma bi sukuu sɔfo ma kɔm taa bi didi akyire bi mɛtumi aka sɛ ghana sɔfofoɔ no ɛfa yɛ assemblies foɔ ɛne apostolic ne pentecost foɔ ba assemblies foɔ ne dɔɔso pa saa prophets no aba no sɛ wate aseɛ yɛ nyinaa yɛ nim na dwɔ bi kyɛn bɔnwom bi ɔte sɛ mekae a na megyae ɛyɛ wɔn kronkron ne kae wa wobɛgyae atɛmdidie wobɛgyae saa kwasɛ kɛka no dabidabidabidabidabidabi wɔn kronkron ni wɔn mu
wɔn kronkron na ɛmaa paul mo ɛka sɛ wɔyɛ yesu kristo akyidifoɔ ɛyɛ wɔn kronkron no apɛfam wɔn kronkron akyi no obie ne wɔ bie mu
asɛ apart from ho kwakyi obie ne wɔ biem na hu ɛna ɛhyɛ binom ama yɛntumi ɛnte nsi ɛnka bi ɛnyɛ bi na mo a mo nim yɛ no ɛtumi ka sɛ obi tɛma sɛ ɔdɔ yɛ bɛyifoɔ ɔnyɛ bɛyie ɛho nkonko na ɛyɛ wo saa ba ɛnam odwa mammɔ no nsa nom nti no wɔyɛ dɛ wontumi mpie nti nsakye yɛn hwɛ o sɛ wusu bɛn pa de na wotu agrada afo wusu bɛn pa de na wɔyɛ na ɔno de ɔmɛkasa ɔmɛkasa no ɔno kɔ adeɛ no ɛne adeɛ a ɔyita dua akyiri Ohinta edua ekyi. Sɛ obi hu wo a, Nyame ehu. Kɔt nkwadaa na ɛbɛka sɛ na obi enim sɛ owusu bɛmpa nkwadaa. Ne fie no ha wɔn ti.
Ɛna nti na wɔn ti a wɔn sɛ hei.
Kɔminimasɔnfo bebree a social media edi wɔn atam a wɔn mmɛka bi. Ebi no ha. Mepɛ sɛ mebɔ din. Anka abɔ din. Na wɔn deɛ ne next ɛyi ɛbɛba no ɛbɛba. Mhm. Hwɛ wɔn sɛ ɛyɛ fɛ sɛ Archbishop. Eh, Duncan Williams. Duncan Williams. ɔka sɛ ɔgyae ne yerɛ wohu atam diidi no mhm. because ghana obi obi tumi ne ne yɛtɛ na ɔbɔ ne tuo kuna ɔno ɔnkum nipa nti no ɔmpɛ mogya ne ne nsa kakawa bi nti ɔgyae ne yerɛ mekura me so paa ne bi asɛm mi kɛɛ bɛyɛ fifteen yɛ nyina akyɛ kakra yɛdi na tam sɛ asɛ sɔfo no abɛsu o ne ne yɛ titi no sese wate ase ɛnɛ wate sɛ obi koraa yɛwerɛ kora fi sɛ ɔgyae ne yerɛ obi ankae biom na nti kadɔka williams ɔni sika ɔno kɔ bɛtɛ kɔtena bbc adeɛ de interview na kɔ akyɛkyɛ kwan a seisesei ɛso dabi kasa tenten ɛfa ntɔ pɔnkɔ mhm. sɛ wodi bem na sɛ wokyɛkyɛ wo nsɛm bebree a wodi fɔ kɔgu ɔte kaa mu ɔsi no wante fm so ne yɛka no wante nti ɔkɔ a ɔka ti baabi a ɔka duɛ na ɔno ade ne deɛ ayɛ dɛ atoa aso so dɛ So ɔn ɛti kɔ wusu bɛmpa sɛ ne ka nyame ahyira ne duru ɔno ɛne bɛbi ɔyɛ nyame dwuma duru no ɛne kɔ sɛ ɔma sɛ sɛ ɔmɛ wusu bɛmpa meka sikiri bi akyerɛw sɛ ɔbɛ kɔma sena me to kyi ne sɛ ya ne bɔ ɛsi ne diri akyerɛ ɔmɛ yɛ ɔfa mɛ bu ɔmɛ rɔf kɔs maa na me dɔ no me pɛ na sɛm ɛna ɔma kwan ɛna ɛwoɔ wowa ɛbɛhyɛ nima dɔre woɔ daabi ɛwoɔ wɛ deɛ ɛwɔ fɔn na aduabɔ no sɛ ɔbɔ no na sɛ ɔdɛ sɛ ndɛ na bɛka afa ho ɛɛ maame ka sikiri kyim kyerɛw Ɛkwan bɛn na ɔfaa so bɔɔ dua no? A Wɔabɔ dua sɛ wo a obi de aman krado pɛ dɔn kɔ agradaa mu keka ne ho nsɛm, na saa nkurɔfoɔ no nyinaa na ɔbɔɔ dua. Deɛ ɛnim sɛ wɔagyina n'asɔredɛm abɔ wɔn. Ɔbɔ nsuo a sɛ ɔde Honhom Kronkron na ɛbɔeɛ. Ɔde Honhom Kronkron ne ne anointing oil na ɔde. Na ɔno nko ara ne sɔfoɔ abɔdua. Ah, me me maame mutumi kɔ asɔre ne yɛde wɔn yɛrɛ asɔm sɛn sɛ obi a ɔyɛ yɛ yi dɛndɛn ɛsɛ ɔdi nsuo ɔdi nkyene ɔdi muko ɛnum nsuo a ano ntoma yi ɛde bɔɔ si ekunu yesu di mu pew ɛnyɛ duabɔ. ɛna mi mi busa sɛ. ètò nyɛ afei na dua yɛ no ɔmo nyɛ abobɔ ɔmo nyɛ abɔ bi. ɛna mi busa eduabɔ no. ebi wa na ɔka pɔ asɛm deɛ na ɔde tu aga. ɛna mi kyerɛ sɛ wɔn kunkun ni wɔn mu deɛ mi ka wɔn ti ma se ana. ma ti ase ba mi busa eduabɔ no. ɛyɛ adwuma koraa na ɔno wo so bɛfa maame ka ne nkyɛw hɛ hwɛ ho sɛ ɔno nam ka sɛ asɔfoɔ no wɔn kra no ɔso bɛ mpa no ɔnka obi deɛ ɛn nti ɔno na ebi ka ewu mhm. sɛ ɔyɛ korɔfoɔ na wadeɛ yira na woka sɛ wokɔbɔ dua wobɛwu woso afɔ bi deɛ sɛ samafoɔ di asɛm ho nkonko di asɛm mhm.
na wɔn gyi di sɛ wɔn nkonko na wɔde yɛ adwuma daabi dobi kyɛ ne wo na maka dɔ te sɛ mekae a
nkonkura bɛka wo ntɛm ɔnti bo sometimes dɛ nkonku tin mu ɔkɔ akra ɔdu airport ase sina flat no menkɔ mekɔyɛ adeɛ biribia kasa kyɛ no ɔbɛkyɛ so ayi starbo pagya no aka hwewa bim ama mu sɛ firi mu ba nkonku ti nipa kuro no mu Obi yɛ junkie, ɛsena ho nkonko yɛ dɛn? Ɛte ne mu. Ɔte nyame ne. Ɔte nyame ne. Sɛ ɔgyae kokain no bɛte ne mu. Ɛno no. Ehu sɛ ɔbɛgyina yɛ bɛka sɛ ee ɔyɛ kokain ni ma mo ntie no. Ntina. A ɔmo kaa sɛ ndi ne ma bɔ dam. Saa ɔno ɔmo dam.
Hwɛ Yesu kɔ no ho nkonko na ɔsɛ ɛbɛbɔ mo no. Wotɛ sɛ Yesu wu ɛde ma nipa dasani biara. Wotie, mm. Yesu wudi ma nipa dasani biara a ɔte asefo asase so a ɔbɛka sɛ Yesu Kristo yɛ me kra ne magye nkwa nkonkron abɛtena wɔn dade na eti ɔka sɛ mekɔ no menya mo nyanka mesoma wɔn nkonkron ayɛ dɛ because mewu agye mo wie a ɔtwe asefoɔ no yɛ dɛ ɛtaataa mo eti mɛma wɔn nkonkron ayɛ dɛ abɛyɛ me me ne mo ntam gyinafoɔ to ɔbɛkaakaa mo eti asɔfoɔ na ɛyɛ saa nneɛma no nyinaa no ɛne agrada agrada kora de meyɛ ne si nkyɛn ɔnyɛ sɔfoɔ wɔnsakrae ɛnyɛ ne mu nti wɔn koko nya medi ne mu ɛmɛ hyɛ ne mu ɔno afɛ no evangelist o daabi daabi daabi ɔno deɛ sɛyɛ sɛ ɛɛ ɛyɛ pressure ne nipa no kan na ɔsɛ evangelist dɛn dɛn no ɔno deɛ ɔnyɛ evangelist evangelist koraa no ɛde bɛfa nteteɛ bi mu ɛbɛdi o ana wɔn sɛ agrada sɛ sɛ nkɔdi sɔfo panyin paa akyi a sɛ bi kafra kyɛ nka ɔnfa ɛyi ɛmɛtena social media so ɛni atɛm sɛ ne kura atoma atoma nti afutuo nti afutuo tumi deɛ owusu bɛ mpa. ɛna bibi wɔ hɔ a mɛka akyerɛ no mm-hmm. ɔdi sɔfo dwuma akyɛ wayɛ sɔfo dwuma akyɛ asɔfo adwuma adwuma no wayɛ akyɛ sunsun dwuma no wayɛ akyɛ na mi nim sɛ deɛ gada ka kyerɛ ne sɛ ɛfɛn sɛ nyame sɛ firi ne so no ebi efiri ne so so ampa deɛ because ɛyɛ eh, eh, dɔnka wuli amuso mu numa amafo di wɔn atam o taba kɔka sɛ ghana eh, adeɛfoɔ biara no ɛnyɛ papa no onuma atam deɛ deɛ no. wote sɛ wote sɛ ne nkwadaa no bi kora bɛka saa wonim nipa ɔtwe ɔmo ka wɔ ghana ne teacher dabi ne teacher ni kora ɔkyɛ na ne students no kora bi na ɔbɛtim bɛ social media bɛyɛ dɛ ɛbɛka sɛ tia ɛ eti na ɔmo na wɔn nkonkron no ɛwɔ mi mu wɔn nkonkron yɛ nkaakaefoɔ wɔn nkonkron no baa ɔkaakae o na wotia na wɔayɛ ɔmo adwuma wopagya wɔn nsa ne nsɛnkyerɛ ne di akyire na wo nte wɔn nkonkron na ɛbɛn na wopagya wɔn nsa a sɛnkyerɛ ne sɛ wo no wonam ɛkwan foforɔ so kora ti owusu bɛpa Deɛ kakra mɛka akyerɛ no sɛ mesrɛ no ɔne deɛ me deɛ no ne prɛko pɛ na me koraa mehia no paa sɛ yɛsɛ nsi yɛbɛhyia so ata sɛ yɛso yɛsoma ɔbanyansafoɔ ba yɛnsoma anamɔ tentene sɛ ɔmo ɔmo na ɔmo nam no sɛ ɛbɛyɛ a paa ɔmo na wɔn kɔ bible school na titi wɔn yie na social media no ɛba sɛ nka ɛbɛ titi na akyerɛkyerɛ ka nɔpɛ nka ɛsɔre ese na nka nkwadaa no gum na nka ɛɛ eh, nkwadaa na wɔn ankɔ school na wɔn yɛ sunday school anɔpa wɔn wie a breakfast meeting bi akɔ so na yɛ discuss about yɛ ho hwɛ nkɔfo na gu street yi ka sɛ fix the country mo wɔ sɛ ɔfɔ mo na ɛsɛ ka mo fix the country no yes asɔfo na sɛ ka first country no cause ɛdɔm a pentecost kura assemblies kura apostolic kura yehowa kura yehowafoɔ kura dipafoɔ kura no ɛna nka asɛm kra mi kan ka obiara one district one factory na kasɔre bi agye baako ato no so asante region ɛɛ eh, ɛɛ eh, asoka east agye baako ɛɛ eh, menhyɛn nɔfo ɛyi pentecost agye baako a ka no korɛ. okay anka yɛ kɔ yɛ numan se yɛ kɔ. ah ɛyɛ no no ɛsɛ ne deɛ asɔ wɔn nyinaa kɔ gu social media. ɛna ɔsɔfo otu ma no wei na ɔtɔ ma no wɔn ti sɛ bosomsoni bi tɔn ma no ayi akɔnɛdu da wɔn ti sɛ akɔnɛdu so to ma no ɛfɛn sɛ apɛɛpɛ wɔn ti sɛ apɛɛpɛ so ɛtɔ ma no black and white wakɔfo abas wɔn ti bi da akɔyɛ yi asɔfofo yi aa. na ɛsɛ ɔmo ankasa de ɔmo ntaade abɛsi abɔnten na ɔmo hyɛ ɔmo.
nanso ka sɛ bi kɔfa kyɛm dede nam ka sɛ ghana asɔfofo nyinaa no ɔmo ɔmo titiriw huhu mu ayi pa yɛ kɔmasefoɔ because of sikadwa kɔfi nti. Mm-hmm, yes sika bi kɔ fie firi so na ɛbaeɛ wɔn nkonkron ne bi no no so ate ase na deɛ yɛsoma mo sɛ monkɔ nkra nkɔyɛ adwuma no na nka asanteman anim bɛnya ma mokɔyɛ dɛ mokɔyɛ
ɛnguaseɛ nko a ɛna mode kae ade ɛtumi deɛ meyɛdɛ biara no asɛm kakra mɛka sɛ mesrɛ wo aghana asɔfofoɔ mosɔre Ne yɛsu yi saa youth yei yɛso yɛ wɔden yɛano ateɛ nim kasa yɛmfa ntamokyi ne nyamedwuma no nyɛ kɛseɛ na atɛmdidie daabi paul mo nam wɔn kronkron ne baeɛ no a peter mo eh, pikyi ne paul mo pikyi ma nnipa 2000 healing ne nneɛma ɛkɔ so ɛnyɛ bi na moyɛ no asɔfoɔ no yɛ bi deɛ ebi mu yɛ bi deɛ ba ebi mu di agorɔ atɛmdidie no dɔɔso Wobɛte ɛse agrada ɛne ɔbɔfoɔ, wobɛte ɔbɔfoɔ ɛna sei. Eh, mede ɛdu obi a ɔbɔfoɔ kora daa mepɛ n'asɛm kakra. Ɔno kora deɛ ana ɔtwitwa so. Ah, ɔno ntante so. Ah, ɔno ɛyɛ ɔsɛm no bɛkɔ court. Ɛno ano no issue a ɛbɛtumi aboa no. So adanti nana owusu bɛmpa. Owusu, nim sɛ wo deɛ wo no Ghana ɛfa bi kura wo. Wo ka ɛbɛm. mesrɛ wo sɛ ka ɛbɛyɛ a aba fam because yɛte sɛ ozi bɛ mpa ekuro da wo nan a wonkɔ ne kuro da wo nan daabi ɔnwa so hwɛ ɛsɛ wiase wiase sɛ woma ho kwan a ɛna kraman ɛyɛ dɛ ɛtafo ano Bɔdɔm, Fransefoɔ frɛ no bɔdɔm. Nnipa nenam no, ebi yɛ bɔdɔm, ebi yɛ kraman. Wɔn bɛ tafere no sisi a, yɛnya tafere yɛ wie a, sɛ no ano no, na wɔn gu ase ano. Nti yɛsrɛ wo, ɛpɔ wakyɛw. Agradaa onimu paa, woso nim ne paa. Sɛ yɛka sɛ yɛgyae na mo mmienu mo nka nsɛm a, ɛmmoa. Yɛsrɛ wo, yɛde yɛmpɛ atie o. Ebi a yɛkɔ no, baabi a yɛkɔ no ɛnyɛ saa nneɛma obi ne yɛ pɛ tie kɔ wusu sika no wɔ bi wɔ gyapadeɛ ɛne ho adwuma na hwɛ yɛ ne gada nkwalaa na face the country na ɛnyɛ adwuma wɔ so bɛ mpa so bɛtumi ayɛ face the country agada bɛtumi ayɛ bi mu na ɛnyɛ sɛ bi abako fa ko fa do nko ara na ɔti wayɛ mmerɛ koraa papa no kɔyɛ mmɔbɔ asɔfofoɔ mo nsɔre mo nsɔre monsɔre. Nti no sisi a no yɛ kɔ paa na wode wo fa na west nya bɛbɛ. Nti fa na west ɛwɔ sɛ Christian council ɛyɛ sɛ bi ɛbɛto aba na ehu Christian council. Na wɔn gye wɔn di.
Oh, deɛ ma mi gye wɔn di sɛ wɔn yɛ mi wɔ fafɔ ne mpapa mo. Na Bible mu yɛ wɔ Christian council. Oh, ɔne deɛ sɛ na Jewfoɔ no wɔ bi deɛ mi deɛ na mi nim.

because wɔn di wɔn ayi koraa na wotumi sɛ asɔfo akɛse obi tɔ nneɛma koraa kɔma chief limam ne ade so adi ase ase wɔn kɛ nyame kama enuan enuan ma kramofo na sometimes mo nkɛmi nkyɛn yɛ asɔfo no nyɛ te didie so adi ase nti asɔfo mpanyinfo yɛ kristian kansa na mo nfa mo nan si fam yie na mo nyɛ sɛ asɔfo nketewa ne tua tight ma mo di nti wɔn di nkwatasɛm a mo ntumi nka ɛna ma mo nso mo anim anim aba fam mo anim gu aseɛ no mo bɛgye bi mo bɛgye bi wate. mobɛgye bi because then nkwadaa no asɔfofoɔ so mo asɔfofoɔ bi ɛfrɛ mo prophet no wɔn tua tight ma mo nti ama mo so mo ntumi nka ɛna ɛyɛ yi ntumi sɛ ɔmo nua baa ɔwɔ mɛ agradaa fɛfɛ srɛ o bible na wafa ne deɛ wobɛte deɛ kyɛn saa kɔma no tum ehyiru. ti sɛ wɔnyɛ sɛ zakios no. saa zakios ɛy na wɔn ato deɛ zakios deɛ. yɛdi zakeus yi mu no ɛtumi hwɛ kora yesu ba no kora no ɔkɔgye obi kyɛn ɔtumi bɔ ne sei firi hɔ ɔfiri hɔ ɛna ɔno ahwɛ ahoteɛ wɔntimi ɔkɔforo biaa ɛnyɛ sɛ biaa sɛ bi kafra kyerɛ ka zakeus ɔɔtie nti na ɔkɔforo biaa hɔ yɛdwa no ɔntumi ma nipa mu kɔ zakeus data no ɔyɛ gyefoɔ ɔwɔ bi ɔyɛ sikani sɛ nnɛ na nnɛ ghana sikafoɔ bi nyɛ ntiatia
yes ɛnso no
Ɛnam sɛ Dipam wɔ no nti, yɛma ɔba nnipa mu. Zakeo de, na ɔntumi mmɛn nnipa mu nti ɔkɔforo dua no. Yɛdii n'atɛm, ɛso ɔkyɛɛ yɛn agyapadeɛ maa wɔn a ɔbu wɔn. Na ebi awu that time, ɛso no, ebi kɔɔ ebi mma hɔ, anaa ɔde som ɔman no ma obi anya so mfasoɔ. Saa nti aberɛ adaa deɛ, mehu sɛ deɛ mepam no, Honhom Kronkron no dua ne mu na ɛma no ahoɔden. Honhom Kronkron kakaefoɔ no, ɛbɛkaakae no, ɔbɛyɛ saa nneɛma no nyinaa. Nti me ara memene mu no, ɛyɛ saa.
Owusu-Bempah deɛ,

Wo obra na wobɔ sɛ ɛbɛsɔ nyame ani na atɛmdidie social media na ɛmmoa na mekura me ne mo kora no a ɛna eh, kɔtɔkɔ ne has na mo ano dam eh, ghana ne wei dabi dabi prophet yɛ nhyɛ nsa hyɛ ɔman no ɛbɔ sɛ afei nsuo bɛtɔ aduane sɛ yɛ bɛba na aduane bɛba afei eh, ɛfɛn sɛ eh, taako bi wɔ ha ɔde sika sɛ ɔn saa nneɛma no no a ɛkɔyɛ sɛ kɔtɔkɔ ne has a nnipa mmienu wohyɛ mo bɔ a sɛ ɛnyɛ kɔkɔ a ɛyɛ tuntum Okay. So actually, we don't want to be you know. Come on, dear. I say, you know, only the young man bet you what na. It's only the five fun hours in the chair. What of uh, the fun hours? I know what's out of four. Kakra ya kan. Me and Tessena say, be say, ne kunya haban. Na dem kan ne tia obi a mesrɛ mo ano brɛbrɛ mo abatɔ mo fa mbɔ no nkyɛn me papa ɔpa nwoma soɔ ne yie mu na mmom ɛnyɛ nim dɛ Ebia ɛbɛsɛ nnɛ mobɛte asɛm foforɔ. Mede Nyankopɔn ne Kristo Honhom Kronkron no di gya mo, me nuanom Kramofɔɔ ne wɔn a wɔyɛ Buddhist. Ɛsom biara, me deɛ megye di. Nti mekyea wɔn mu biara, na yɛmfa ɔdɔ ntena. Na face the country no, asɔfofoɔ no, monsom. Sɛ mosom a, ɔman no bɛyɛ yie, cause ɔman no sika no nni no ara no, ɛfa no Ɛwɔ Christian Council ne asɔrefo no bi hɔ, na yɛn som, mo som, mo som ne ne ba, ɛkoroyɛ na ɛyɛ. Amen. Amen. Yɛda ase paa.